абоны вебинары темӕ у ирон ныхасы культурӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы ирон ныхасы культурӕйы подфӕрстытыл не рныхас кӕндзыстӕм фӕлӕ дзы иуцалдӕрмӕ не ргом аздахдзыстӕм цы у ныхасы культурӕ ӕфцӕджыдӕр у иу знаг зонынады хай иннӕмӕй та уый у фӕзынд йемӕ куыд фӕзынд абоныл мах не ргом аздахдзыстӕм цауырфӕнды ӕвзаг дӕр ӕхсӕрдыхурзӕхӕй равдис мӕнӕн фыццаг слайд фыццаг дыккаг Цавӕр фынды взаг дӕр ӕххӕст кӕны ахӕм хӕстӕ, уыдон сты сӕйраг хӕстӕ сты цыппар, коммуникативон функци кӕнӕ хӕс, хъуыды кӕныны хӕс, экспрессивон ӕмӕ эстетикон. Цы сты уыдон? Ӕркӕсӕм хӕрзцыбыртӕй сӕ дыккаг. сӕ мидисмӕ. Ну, коммуникаци цу уый уыппӕт ӕрзонут, уый у бастдзинад, уды ӕхсӕнады уӕнгты ӕхсӕн, ома адӕмы ӕхсӕн бастдзинад аразыны сӕйраг фӕрӕз у, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ӕвзаг ӕрмӕст ӕвзаджы фӕрцы мах кӕрӕдзийы ӕмбарӕм, ӕрмӕст ӕвзаджы фӕрцы цӕуынц ӕппӕт ӕхсӕнадон хъуыддӕгтӕ дӕр. Ӕхсӕнад ис, раст зӕгъгӕйӕ. Ӕвзаджы ис хъуыдыйӕдтӕ цавӕрфӕнды взаджы дӕр. Уыцы хъуыдыйӕдтӕ аразӕм, мах ӕвзагӕй кӕй райсӕм, ахӕм фӕрӕзтӕй, ома дзырдтӕй. Ӕвзаджы ис уыцы дзырдтӕ кӕрӕдзи убӕттыны ӕгъдӕуттӕ, алыхуызон хъуыдыйӕдты схемӕтӕ ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Ӕмӕ егъау уыдонӕй пайда кӕнгӕйӕ мах аразӕм нӕ бастдзинад, абоны бастдзинады хуызӕн ма нӕ зныхас кӕнӕн, сымах мын хъусут ӕмӕ мӕ ӕмбарут. цавӕрфӕнды фразӕ дӕр сты хъуыдиат дӕр кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы фыццаджыдӕр раздӕр фӕзыны нӕ хъуыдыйы ома хъуыды кӕнӕм дзырдты фӕрцы ӕндӕр нӕ сӕры зонды дӕр нӕ сӕры магъзы дӕр нӕ хъуыдыкӕнынады дӕр ӕндӕр ницы ис ӕмӕ уый фӕстӕ нӕ хъуыдыйы равзӕры дзырдты фӕрцы фразӕ баиу кӕнӕм цавӕрдӕр ӕгъдӕуттӕм гӕсгӕ нормӕтӕм гӕсгӕ ӕмӕ дзы рауайы фразӕ ерӕй у фӕстӕтӕ фӕзӕгъӕм мӕнӕ ирон узаджы ис ахӕм идиомтӕ ӕнӕрхъуыды ныхасзӕгъгӕ хъуыды нӕ кӕны афтӕмӕй дзуры рӕстӕг йӕ удон хъуыды кӕнынмӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы ницы бар дарынц уыдоны зондахастмӕ бар дарынц Адӕймаг ӕнӕрхъуыды ныхас фӕкӕны, зӕгъгӕ, уый ома хъуыды нӕ кӕны, ууыл дзурӕг нӕу, фӕлӕ уый ууыл дзурӕг у, ӕмӕ этикеты домӕнтӕ не ӕххӕст кӕны. Ома цавӕрдӕр бӕлвырд ситуацийы ӕмӕ нӕ цавӕрдӕр ӕхсӕнады мидӕг цы нормӕтӕ ис, цы ӕгъдӕуттӕ ис, уыдон не ӕххӕст кӕны, зӕгъгӕ, ӕндӕр хъуыды ӕнӕмӕнгӕй фӕкӕны. Уӕздан адӕймаджы ныхас кӕддӕриддӕр хицӕн кӕны уымӕй, ӕмӕ дзы йӕхи хъуыдытӕ, стӕй ӕппӕт информаци дӕр ӕвдыст цӕуы бӕлвырд ӕмӕ раст арӕзтӕй кӕрӕдзимӕ нывыл баст фразӕты фӕрцы. Уыдон уыдысты коммуникативон хӕс, ӕвзаджы коммуникативон хӕс уын бамбарын кӕнынмӕ хъавытӕн, стӕй хъуыды кӕныны фӕрӕз кӕй у, уый ӕмӕ хъуыды равдисыны фӕрӕз. Иннӕ та у, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, экспрессивон хӕс ӕххӕст кӕнӕ. Цы у экспрессия у ӕнкъарӕнтӕ ӕвдисӕны. Уӕдӕ мах ӕрмӕстдӕр ӕвзаджы фӕрӕзты фӕрцы нӕ бон равдисӕн у дзурӕгӕн йӕ мидуавӕр, стӕй цы дзуры, уымӕ йӕ ахаст. Куыд ӕй бамбарӕм, зӕгъӕм, мӕнӕ телефонӕй дӕр ныхас кӕнӕм, ӕмӕ куыд ӕй бамбарӕм адӕймагӕн йӕ ахаст. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, фыццаджыдӕр йӕ хъӕлӕсыуагӕй сты интонацийӕ, стӕй та уӕд йӕ дзырдты цавӕр дзырдтӕй пайда кӕны, цавӕр фразӕтӕ сӕ аразы хьюый фӕрцы. Ома ӕвзаджы фӕрӕзты фӕрцы, хъуыдыйӕдты фӕрцы, фразӕты фӕрцы мах бамбарӕм адӕймагӕн йӕ мидуавӕр цавӕр у, стӕй цы дзуры, уымӕ йын цы ахаст ис, уый. Кӕнӕ цы уын дзуры, ууыл цин кӕны, кӕнӕ мӕсты кӕны, кӕнӕ хъыг кӕны, кӕнӕ гуырысхо кӕны, гуызавӕ кӕны, кӕнӕ та ӕндӕр цавӕрдӕр ӕнкъарӕнтӕ йӕм ис. Йеода экспрессивон хӕстгӕнӕг ӕвзаг у, уый у ома ӕнкъарӕнтӕ ӕвдисыны хӕс. Иннӕ та у эстетикон эстетикон ома ӕвзаджы ис йӕ рӕсугъддзинад равдисыны фӕрӕзтӕ ӕмӕ хъуамӕ мах тырнӕм алкӕддӕр уымӕ цӕмӕй нӕ ныхас уа лӕгъз цӕмӕй нӕ ныхас уа аив нывыл арӕзт ӕмӕ рӕсугъд ӕмӕ рӕсугъд ӕппӕт ацы миниуджытӕй ӕххӕст куы уа ныхас куыд йӕ дзургӕ формӕйы афтӕ йӕ фысгӕ формӕйы дӕр уӕд уый у дзурӕг ууыл ӕмӕ Ӕнӕ ныхасы культурӕ у бӕрзонд. Уӕдӕ ныхасы культурӕйы миниуджытӕ цавӕртӕ сты? Бӕлвырддзинад. Ӕнӕмӕнгӕй хъуамӕ мах дзурӕм бӕлвырд. Нӕ ныхас темӕ цы уа, уый цӕуыл дзурӕм, уый хъусӕг хъуамӕ ӕмбаргӕ кӕна. Дыккаг, логикон ӕгъдауӕй кӕрӕдзиуыл баст уой, ома ӕмцӕф-уымцӕф ныхӕстӕ кӕнын нӕ хъӕуы. Уый дзурӕг у ныхасы культурӕйы ныллӕг уавӕрыл. фӕлӕ хъуамӕ иу хъуыды иннӕимӕ баст уа. Ӕртыккаг домӕн уый у сыгъдӕгдзинад. Ацы мини-уогыл дарддӕр дӕр ма дзурдзыстӕм нӕ абоны темӕ расчергӕйӕ комкоммӕ. Ацы мини-уогимӕ баст у цы у ӕвзаджы сыгъдӕгдзинад. Ӕвзаг хъуамӕ цух уа. Уӕлдай фӕрӕзтӕй нӕ дзы хъӕуы ӕгӕр бирӕ ӕрбайсгӕ дзырдтӕй пайда кӕнын нӕ дзы хъӕуы ӕз организмтӕй диалектизмтӕй ӕмӕ ӕндӕр ахӕм ӕвзагӕн йӕ хъӕд дӕлдӕр чи кӕны ахӕм ӕууӕлтӕй пайда кӕнын стӕй ма арӕх та вӕййы афтӕ ӕмӕ иуӕй-иу ораторты дзурджытӕ нӕ ныхасгӕнджытӕ уыдонӕн вӕййы цавӕрдӕр уарзон дзырд кӕнӕ фразӕ мӕнӕ уырыссагау дзырдтӕ паразиттӕ кӕй хонӕм ахӕмтӕ ӕмӕ сӕ ӕгӕр арӕх пайда кӕнын райдайы уый адӕймаг куы хъӕуа нӕ хъӕуа цавӕрдӕр дзырдыл тынг дӕр хӕцы ӕмӕ йӕ алы хъуыдиады дӕр бакӕны иуцасдӕр адӕм фӕхъусынц стӕй уыцасдӕр рӕстӕджы фӕстӕ цӕуыл дзуры уымӕ нал фӕхъусынц фӕлӕ хъуыды кӕн райдайынц кӕлы нымайын йын райдайын цыма ацы дзырд цал хатты зӕгъдзӕнис зӕгъгӕ иннӕ миниуӕг у аивдзинад аивдзинад уый та баст у ӕвзагӕн йӕ аивгӕнӕн мадзӕлттимӕ ӕвзаг у хъӕздыг ис цы бирӕ ахӕм аивгӕнӕн мадзӕлттӕ пайда кӕнӕн ис полисемийы ома бирӕ нысаниуӕгон дзырдтӕй синонимтӕй антонимтӕй метафорӕтӕй синектӕ хали тотӕ ӕмӕ афтӕ дарддӕр уӕд ахӕм мадзӕлттӕй куы нӕ пайда кӕна адӕймаг, уӕд иугъӕдон уыдзӕнис йӕ ныхас ӕмӕ йын кусӕг уайтагъд рафӕллайдзӕнис хъусынӕй. Иннӕ та ӕвзаджы хъӕздыгдзинад. Хъӕздыгдзинад уый дӕр комкоммӕ баст у йӕ аивдзинадимӕ, уымӕн ма аивгӕнӕн мадзӕлттӕй кӕнӕ ӕндӕр мадзӕлттӕй ӕвзаг хъӕздыг куы нӕ уа, уӕд аивдӕр нӕ уыдзӕнис, стӕй сыгъдӕгдӕр нӕ уыдзӕнис. Иннӕ домӕн у та фӕткыл арӕзт, ома цавӕрфӕнды ныхасӕн дӕр, цавӕрфӕнды фразӕйӕн дӕр вӕййы бынат. Афтӕ нӕ фӕзӕгъынц ирон адӕмы ис ахӕм ӕмбисонд, ахӕм загъдау нӕ стыр ныхас хъӕдбыны дӕр нӕ фидауы, зӕгъгӕ. Ома хъуамӕ адӕймаг хъуыды кӕна ууыл, йӕ ныхас фидауы ӕви нӕ фидауы, кӕимӕ дзура, уый дӕр хынцын хъӕуы, цавӕр уавӕры дзуры, уый дӕр хынцын хъӕуы, стӕй цавӕр ситуацийы, коммуникативон ситуацийы, стӕй ну кӕимӕ ныхас кӕны, уый загътыл. Ома этикет, ома ӕгъдауы домӕнтӕ ӕххӕст кӕнын хъӕуы. Цыбырдзырдӕй, ныхасы культурон ӕвзаджы нырыккон домӕнтӕн, ома нормӕтӕн, стӕй ӕхсӕнады этикон нормӕтӕн дзуапп чи дӕтты, ахӕм ӕвзагон фӕрӕзтӕй пайда кӕнын зоны. Не взаджы гӕнӕнтӕй куыд пайда кӕнӕм, куыд дзурӕм, уый та комкоммӕ баст у ӕвзагӕн йӕ уавӕримӕ, йӕ статусимӕ, ома ӕхсӕнадон уавӕримӕ, уымӕй не хсӕнады мидӕг нӕ адӕмы цӕсты цы кад ис, уыимӕ. Хатгай фехъусӕн вӕййы, зӕгъгӕ, алы рӕдыдмӕ гӕппӕввонгӕй бадын нӕ хъӕуы, уый хорз нӕу, цы уӕлдай у адӕймаг фӕрӕдыди ӕви нӕ фӕрӕдыди, кӕд ӕй раст бамбӕрстай, уӕд, зӕгъгӕ. Нӕ уд вӕййы афтӕ, ӕмӕ адӕймагӕн йӕ рӕдыд куы раст кӕнай, уӕд ын зӕгъдзӕнис, цомӕн дӕм фӕкасти, уый рӕдыд, чи дын загъта, рӕдыд у махмӕ, афтӕ дзурынц. Феусы, махмӕ афтӕ дзурынц, ӕппындӕр ницы бардарӕн ныхасы культурӕмӕ, уый у йӕ сыгъдӕгдзинад, сафӕг. Ирон ӕвзагӕн дӕр ӕмӕ ныхасы культурӕйӕн дӕр арӕх цы аргъ фӕкӕнӕм, уый тыххӕй та уын мӕнӕ ныртӕккӕ равдисдзыстӕм скуыддзаг Дзасохты Мусафиры роман «Дыллаг Ирӕй». автор дзуры йӕ ахуыргӕнӕгимӕ фембӕлды тыххӕй ӕлборты ӕхсаринӕ ӕлборты барисы уыдис ахуыргӕнӕг ӕмӕ иу изӕр ахуыргӕнӕг рацӕйцыди хӕдзармӕ ӕмӕ йӕ уӕды студент дзасохты музафер йӕ уӕздандзинад фӕндыдис равдисын ӕмӕ йӕ кӕстӕриуӕг бакӕнынмӕ хъавыди мӕ йӕ хӕдзармӕ ахӕццӕ кӕнын ӕмӕ йӕм уырыссагау сдзырдта можно вас провести зӕгъгӕ зонӕм ӕй уырыссаг ӕвзаджы ацы дзырд цы нысан кӕны уый нӕ провести иуӕй цавӕрдӕр бынатмӕ бахонын кӕнӕ та иннӕ нысаниуӕг асайын асайын кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы хӕдзармӕ фӕхӕццӕ кӕнынӕн дзы иу дӕр нӕ бӕззы ацы нысаниуӕг стӕй уымӕ гӕсгӕ инӕлгурты барис загъта провести нехорошо автор фыссы Кӕд дижордалынгтӕ сӕхи зӕххыл ӕруагътой ӕмӕ мӕ цӕсгомы хуыз куыд аивта, уый иуварсырдыгӕй кӕсӕг дӕр нӕ бафиппайдтаид, уӕддӕр мӕхӕдӕг бамбӕрстон, мӕ цӕсгом куыд ссыгъди, уый. Ноджы бамбӕрстон, цы рӕдыд руагътон, уый дӕр, ӕмӕ мӕхи сраст кӕныныл батагъд кодтон. Проводить зӕгъынмӕ хъавыдтӕн. Уый ӕндӕр хъуыддаг у, загъта профессор. Ныр дӕр дӕр цӕуынц Музаферы хатдзӕгтӕ. Ацы ныхӕстӕ иууылдӕр дзурын раст кӕй хъӕуы, уӕлдай нӕу уырыссагау уа ӕви иронау, уый тыххӕй кӕнын. Фӕлӕ та ӕндӕр мадӕлон ӕвзаг дӕлджинӕг конд цӕуы. Ирон рӕдыд рӕдыдыл нӕ нымайӕм. Уырыссагау иунӕг рӕдыд куы фӕкӕнай, уӕддӕр фаг у, цӕмӕй дӕ ӕнахуыргондыл банымайой, уымӕн. Иронау дзурынмӕ дын алцыдӕр барст уыдзӕн, ома цалфӕнды рӕдыды куы фӕкӕнай, уӕддӕр дын ӕй аныхъуырдзыстӕм. барст дын уыдзӕн кӕцыфӕнды тыхтона дӕр нӕхӕдӕг нӕхицӕн аргъ нӕ кӕнӕм ирон ӕвзагмӕ алы ран дӕр ӕцӕгӕлон цӕстӕй кӕсӕм афтӕ нӕ дзурӕм ирон ӕвзаг ахуыр кӕныны хъуыддаг раздӕр бирӕ хуыздӕр уыди зӕгъгӕ хуыздӕр уыди фӕлӕ бирӕ хуыздӕр нӕ уыди бахатыр кӕнут ам гыццыл ӕндӕр темӕйыл дзуры автор фӕлӕ уый дӕр тынг хъӕугӕ у абоны уавӕрты. Хуыздӕр уыди, фӕлӕ бирӕ хуыздӕр нӕ уыди. Йӕ сӕйрагдӕр хорздзинадыл банымайын хъӕуы, ӕппӕт предметты дӕр иронау кӕй ахуыр кодтам, уый. Фӕлӕ уӕддӕр ирон ӕвзаг ӕмӕ литературӕ иннӕ предметты ӕмрӕнхъ-дӕ лӕууыдысты. Кӕд сын искӕцытимӕ ӕм кад рахонӕн уыдис, уӕд черчени ӕмӕ физкультурӕимӕ. Иннӕ скъолатӕн нӕ зонын, фӕлӕ махмӕ афтӕ нымад уыди. Къухы цы уа, уый цӕсты нӕ ахады, зӕгъгӕ, ӕмбисонд дзӕгъӕлы нӕ баззад. зондджын адӕймаг йе взагыл не сулӕфох уыдзӕн, кӕйдӕр ӕвзаг йӕ удӕн адджындӕрӕн нӕ райсдзӕн, фӕлӕ махӕн нӕ фылдӕр ӕндӕр зондыл хӕст у, зӕгъы автор, фӕлӕ мӕн фӕнды ууыл ӕууӕндын, ома махӕн нӕ фылдӕр ӕцӕгӕй ахӕм зондыл хӕст нӕу, фӕлӕ ӕндӕр зондыл хӕст у. Йе, фӕлӕ уавӕр бынтон хорз кӕй нӕу, уый дызӕрдыггаг никӕмӕн у, сусӕггаг дӕр нӕу, алчидӕр ӕй зоны. Ӕмӕ цӕмӕй уыцы уавӕр фӕхуыздӕр уа фӕсӕттӕмӕй, фӕхуыздӕр хуыздӕрырдӕмӕй фӕивӕм, уый тыххӕй ӕмбӕстӕйӕн азты кӕрон наукон-иртасӕн институты ирон ӕвзаг зонынады хайады сӕргълӕууӕг Гуыриаты Тамерлан Тамерланы хъӕппӕрисӕй мыхуыры цӕуын райдыдта уацты ӕмбырдгонд ирон ныхасы культурӕ. Цалдӕр чиныджы дзы рацыдис, уый фӕстӕ йӕ сӕргонд чысыл фӕивта, Хсар равдис-ма нӕй дӕ хорзӕхӕй. Йӕ чысыл фӕивта, уый фӕстӕ хуынди ирон ныхасы культурӕ ӕмӕ стилистикӕ, зӕгъгӕ. Нартӕккӕ йӕ фендзыстут, бахатыр кӕнут, ныртӕккӕ разындзӕнис уыцы чиныджы хъуыддаг цъар, стӕй йӕ редакторы мӕнӕ ис, стӕй редакторы разныхас иннӕ дыууӕ слайды, ӕмӕ йӕ разныхасы редактор кӕны сӕйрагдӕр литературон ӕвзаджы домӕнты карзӕй ӕххӕст кӕнын кӕй хъӕуы, ууыл. Цы у литературон ӕвзаг? Хӕрзчысылӕй ацы термин ӕндӕр йӕ мидис сбӕрӕг кӕнын фыццаджыдӕр ӕй нӕ хъӕуы ивддзаг кӕнын аив литературӕйы ӕвзагимӕ, уымӕн ӕмӕ литературон ӕвзаг у ӕппӕтнацион ӕвзаджы уӕлдӕр форма, кӕддӕриддӕр уый вӕййы аразгӕ форма. Аив литературӕйы ӕвзаг та у йӕ иунӕг хай, ома аив литературӕ у литературон ӕвзагӕн ӕрмӕст йӕ функционалон стильтӕй Иу. Куыд загътон, афтӕмӕй литературон ӕвзаг у национ ӕвзаджы уӕлдӕр форма, ӕвзаджы дӕснытӕ кӕуыл бакуыстой, йӕ ахӕм хуыз. Иу хатт ма йӕ зӕгъон, кӕддӕриддӕр вӕййы аразгӕ хуыз, кӕддӕриддӕр вӕййы куыстгонд хуыз, кодификацигонд, нормӕгонд. ис ын дыууӕ формӕйы кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы дзургӕ ӕмӕ фысгӕ дзургӕ ныхас хъуамӕ дзуапп дӕтта орфоэпион ӕмӕ интонацион нормӕты домӕнтӕн фысгӕ хуызтӕ арӕзт у бӕлвырд орфографион пунктуацион ӕмӕ грамматикон домӕнтӕм гӕсгӕ цауыр фӕнды взаглдар размӕ цыд куы уа уӕд дзы вӕййы дыууӕ сӕйраг функционалон хуызы литературон ӕвзаг ӕмӕ ӕрдзон, ома цардӕгас дзургӕ ныхас. Ермоны цардӕгас ӕрдзон ӕвзаг кӕй хонын, ууыл адӕймаг сахуыр вӕййы хӕрз чысыл ӕй дзурын куы райдайы, уӕд базоны уыцы ӕвзаг. Иунӕг адӕймагӕн дӕр йӕ бон дзурын зӕгъын нӕу, зӕгъгӕ, мӕнӕ куы райгуырдтӕн, куы рантысдтӕн ацы дунемӕ ӕмӕ дзурын мӕ бон куы сси, уӕд уайтагъд литературон ӕвзагыл сдзырдтон, зӕгъгӕ. Нӕ литературон ӕвзаг адӕймаг ахуыр кӕнын райдайы, чи сабиты рӕвдауӕндоны, уырдӕм чи нӕ бахӕццӕ вӕййы, уый та скъолайы, стӕй йыл адӕймаг ахуыр кӕны йӕ цард цӕрӕнбонты дӕр, бирӕ азты дӕргъы. Литературон ӕвзаг у фыссынады, официалон ӕмӕ хъуыддаджы гӕххӕттыты ахуырады, наукӕйы, публицистикӕйы, аив литературӕйы, культурӕйы фӕзындты ӕппӕт адӕмон фӕзминаг ӕвзаг. Равзаргӕ зӕгъын ӕй хъӕуы адӕмон сфӕлдыстады уацмысты руаджы, стӕй уый фӕстӕ фидар кӕнын райдайы аив литературӕйы ӕмӕ публицистикӕйы фӕрцы. Стӕй фӕзынынц зонадон кӕнӕ наукон дыууӕ терминӕй дӕр пайда кӕнӕм ӕмӕ официалон хъуыддагон стильтӕ. Сбӕрӕг вӕййынц йӕ нормӕтӕ, ома йӕ ӕгъдӕуттӕ. Уыцы нормӕтӕ кӕнӕ ӕгъдӕуттӕ фидаргонд ӕрцӕуынц фыццаджыдӕр алыхуызон дзырдуӕтты, зонадон грамматикӕты, ахуыргӕндты, куыстыты монографиты адӕмы хсӕн та сӕ парахат кӕнынц скъолатӕ скъолаты ахуыргӕнӕн чингуытӕ ахуыргӕнджытӕ аивады у литературӕ мыхуыры фӕрӕзтӕ бахатыр кӕнут радиойы телеуынынады театры кусджытӕ ома культурӕйы кусджытӕ сегасдӕр ирон литературон ӕвзагӕн йӕ ахӕм нормӕтӕ ома растдзу ис ахӕм нормӕтӕ растдзуринады нормӕтӕ орфоэпион нормӕтӕ кӕй хонӕм уыдон растфыссынады орфографион ӕмӕ пунктуацион дзырдтӕй фӕткыл пайда кӕныны нормӕтӕ ӕгъдӕуттӕ ома лексикон нормӕтӕ дзырдты формӕтӕ раст аразыны ӕмӕ сӕ кӕрӕдзи убӕттыны грамматикон нормӕтӕ ома морфологион ӕмӕ синтаксисон Ныр фидаргонд ацы нормӕтӕ сегасдӕр фидаргонд цӕй фӕрцы, цавӕр куыстыты, чингуыты фӕрцы ӕрцыдысты, уыдонӕй ныртӕккӕ иу-цалдӕр равдисдзыстӕм. Мах цалынмӕ сдзурон, уӕдмӕ сӕ ӕхсар экраныл ӕвдисдзӕнис. Ныхасы культурӕйӕн адӕмы иумӕйаг культурӕйы ис иттӕг ахсджиаг бынат. Уый дызӕрдыгӕн хъуамӕ макӕмӕн уа. Мӕнӕ афтӕ фыссы йӕ уацы Гуыриаты Тамерлан. Ныхасы культурӕ у адӕймагӕн йӕ мидкультурӕвдисӕг, йӕ мадӕлон ӕвзагмӕ, йӕ адӕмы ӕнусон хӕзнамӕ цы зӕрды дары, уый ӕвдисӕг. Ӕппынфӕстаг, ныхасы культурӕ ӕвдисы адӕймаджы хъуыдыкӕнынады миниуджытӕ, афтӕ фыста профессор Гуыриаты Тамерлан ӕмӕ уыди иттӕг раст, уымӕн ӕмӕ дызӕрдыггаг никӕмӕн у, адӕймаг хъуыды куыд кӕны, дзургӕ дӕр афтӕ кӕй кӕны, уый уымӕ гӕсгӕ ныхасы культурӕ бӕрзонд уыдзӕнис уӕд ӕмӕ адӕймаг дзурӕг ныхасгӕнӕг карзӕй куы ӕххӕст кӕна литературон ӕвзаджы нормӕтӕ сегасдӕр феуӕд иу хъуыддагыл хӕрзцыбырӕй ӕрлӕудзынӕн мӕнӕ орфоэпион омӕ растдзурынады нормӕты кой абон нӕ кӕндзыстӕм уый абоны онг дӕр у хъаугъайаг Хъыгагӕн, кӕд дзы зонадон цӕстӕнгасӕй кӕсгӕйӕ ӕппындӕр хъаугъайӕгӕй ницы ис, уӕддӕр. Фӕлӕ мӕн ӕмӕ абоны онг нӕма ис арфӕйы эпион дзырдуат, ома растсурынады дзырдуат. Фӕлӕ абон адзурдзыстӕм ӕмӕ ныхас кӕндзыстӕм ӕндӕр нормӕтыл. Зындгонд ирон ахуыргонд Тыбылты Алыксандр йӕ рӕстӕджы мӕт кодта, зӕгъгӕ, алы къуым, алы дзыхъ махмӕ Йӕхи взаджы уагӕй дзурӕм, алкӕмӕ дӕр уый раст кӕсы, зӕгъгӕ. Йе рмӕгъмӕ афтӕ дзурынц, мах сых афтӕ дзурынц, мах хъӕу афтӕ дзурынц, мах сахар афтӕ дзурынц. Уый раст нӕу. Уый нӕдӕр наукӕмӕ, нӕдӕр адӕймаджы иумӕйаг культурӕмӕ исты бар дары. Уыцы хъуыддагыл тыхсти Багаты Никъала дӕр. Багат Никъала фыста мӕнӕ афтӕ. Наблюдается полный разнобой в произношении как в школьной практике,

ӕргомӕй зӕгъдзынӕ раст уырынад йӕ уӕд уыди дзӕвгар хуыздӕр абон ноджыдӕр фӕфыддӕр ис йӕ уавӕр ӕр нын йе взаджы культурӕ дӕлдӕр чи кӕны уыцы знаггадгӕнӕг фактортӕн профессортӕ хъазты харум амоны ӕртӕ уыдонӕй фыццаг уый у ӕрбайсгӕ дзырдтӕй куыд ӕмбӕлы афтӕ нӕ пайда кӕнын уымӕ цы ӕгӕр арӕх пайда кӕнын дыккаг уырыссаг ӕвзаджы домӕнтӕ ӕмӕ ӕгъдӕуттӕ ирон ӕвзагмӕ ирон ныхасмӕ хӕссын ӕмӕ ӕртыккаг кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы иумӕйаг культурӕйы ныллӕг уавӕр ахуыргонды ныхӕстӕн мах ныртӕккӕ ӕрхӕсдзыстӕм иу цалдӕр дӕнцӕджы дӕнцӕгтӕй иунӕгдӕр о Дӕнцӕгтӕй иунӕгдӕр ӕрхъуыдыгонд нӕу, ӕрымысгӕ нӕу, иууылдӕр ист сты цардӕй. Мӕнӕ ныртӕккӕ Ӕхсар ӕвдисы литературон ӕвзаджы нормӕтӕ цавӕр чингуыты, цавӕр куыстыты фидаргонд ӕрцыдысты, уый. Ӕмӕ уӕ хорзӕхӕй мӕнмӕ гӕсгӕ алы адӕймагӕн дӕр, алы ирон адӕймагӕн дӕр йӕ хӕс у, цӕмӕй йӕм ӕппын къаддӕр уа, мӕнӕ ирон мӕнӕ ныртӕккӕ кӕй уынут экраны уый ирон ӕвзаджы орфографимӕ пунктуацийы ӕгъдӕутты чиныг стӕй ирон орфографион дзырдуат стӕй ӕппынкъаддӕр ирон уырыссаг ӕмӕ уырыссаг ирон дзырдуӕттӕ ӕмӕ ма ӕвзаджы сыгъдӕгдзинадмӕ йӕ зӕрдӕ кӕмӕн ӕхсайы ӕвзаджы сыгъдӕгдзинадыл культурӕйыл йӕ зӕрдӕ кӕмӕн исы уыдоны та арвитын уырты гӕбӕраты никъалайы чиныгмӕ афтӕ цӕмӕн дзурӕм зӕгъгӕ Уый у ахуыргонды уацты алы афонты мыхуыры цы алы газеты кӕнӕ журналтӕ цы уацтӕ рацыдысты, уыдоны ӕмбырдгонд. Ацы чиныг рацыдис Гӕбӕраты Никъалайы ӕгъдӕг цардӕй ахицӕн ис уымӕй иуцасдӕр фӕсты дӕр. Ӕцӕг хӕзна у ацы чиныг. Не гасӕн роман, ӕмӕ дзы дзуапп ссардзыстӕм нӕ бирӕ фӕрстытӕм. Ныртӕккӕ та экраныл нуц мӕ ном ныртӕккӕ кӕй бакастӕн, уый Гуыриаты Тамерланы «Ласӕй». Скъуыддзаг. Фыццаджыдӕр, куыд пайда кӕнӕм мах ӕрбайсгӕ дзырдтӕй? Ӕрбайсгӕ дзырдтӕ сегас хъӕугӕ не сты, ома сӕ алы уавӕры дӕр, алы ситуацийы дӕр пайда кӕнын нӕ хъӕуы, фӕлӕ дзы ис ахӕмтӕ, ӕмӕ нӕ ӕрвылбоны царды кӕмӕй пайда кӕнӕм, ӕнӕ уыдонӕй ӕвзагӕн уӕвӕн нӕй. Уыдон сӕ фылдӕр сты интернационалон дзырдтӕ. Ирыс зӕгъӕм мӕнӕ мӕйты нӕмттӕ нӕ. Уыцы мӕйты нӕмттӕн сӕ фылдӕр ӕвзӕрд сты зонутӕй латинаг дзырдтӕй, ис дзы берзенаг дзырдтӕ дӕр. Махмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уыдон берзенӕй ӕмӕ ромӕгтӕй не ӕрбацыдысты, фӕлӕ уырыссаг ӕвзаджы фӕрцы сӕ ӕрбайстам уырыссаг ӕвзагӕй, ӕрбахызтысты махмӕ. Январь, февраль, мартъи фӕивтам ӕй нӕ ирон хуызӕн радтам апрелы, май ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Хӕрӕуыдон куыд фыссӕм, уӕлдайдӕр мӕ нӕ фӕлмӕн нысан сӕ кӕроны кӕмӕн ис, уыдонӕн. Куы байгом кӕнат ирон орфографимӕ пунктуацийы ӕгъдӕутты чиныг, уӕд дзы хӕрз ӕргом бӕлвырд фыст ис, зӕгъгӕ, ахӕм дзырдтӕ, ой, афтӕ гыццыл равдисӕм ацы сыф, о, уадзӕй афтӕ. орфографийы ӕмӕ пунктуацийы ӕгъдӕутты фыст ис зӕгъгӕ ӕрбайсгӕ дзырдӕн йӕ кӕроны фӕлмӕн нысан куы уа уӕдӕй номон хауӕны фыссӕм афтӕ уыцы фӕлмӕн нысанимӕ ӕмӕ дзы ис дӕнцӕг роль зӕгъгӕ жиырмацы спектакль ис ӕви нӕ уый нӕ зонын фӕлӕ дзы роль бӕлвырдӕй ис дзургӕ куыд кӕнӕм уый бынтон ӕндӕр хъуыддаг у фӕлӕ йӕ фысгӕ кӕнӕм афтӕ фӕлмӕн нысанимӕ уый мӕ зӕрдӕйы формӕ кӕй ивӕм ӕмӕ ӕмхъӕлӕсонӕй райдайгӕ дзырды хай арӕхдӕр суффикс кӕнӕ та кӕнӕ та кӕронӕм ӕфтыд куы рцӕуа уӕд уыцы фӕлмӕн нысан уым баззайы рольтӕ рольмӕ ӕмӕ афтӕ дарддӕр кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы иронау ӕй ролтӕ дзурӕм ролмӕ дзурӕм фӕлӕ йӕ фысгӕ кӕнӕм фӕлмӕны нысанимӕ Йорамы уыцы дзырдмӕ куы бафтауӕм хъӕлӕсонӕй райдайгӕ дзырды хай куырона, уӕд уыцы фӕлмӕн нысан ахауымӕй ныффыссӕм ролӕй, ролы ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Уыцы фӕтк фидаргонд ормӕ стыр фографимӕ пунктуацийыл дӕттыны, фӕлӕ ӕппӕт дзырдуӕтты дӕр. Мӕнӕ ӕртыккӕ экраныл цы дзырдуӕттӕ федтат, стӕй ма цы дзырд цы дзырдуӕттӕ нӕ равдистам, уыдоны сегасы дӕр уӕ бон у хӕснаг кӕнын ӕмӕ дзы алкӕмдӕр фыст ис афтӕ. фӕлмӕн нысанимӕ фыст сты, уыимӕ дзы дзырдуат фӕдӕтты, цӕмӕй мӕ ныхасыл дысырдыг ма кӕнат, уый тыххӕй. Дзырдуатмӕ фӕдӕтты бирӕон нысан дӕр, зӕгъӕм, роль, роль-тӕ, уым дӕр уыдзӕнис фӕлмӕн нысан, фӕлӕ ролы. Афтӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, мах хъуамӕ фыссӕм мӕйты нӕмттӕ дӕр, апрель, январь, февраль ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Ӕркӕсӕм мӕнӕ нӕ сӕйраг республикон газет Рӕстдзинад-мӕ, Цӕмӕндӕр гӕсгӕ дон фӕивтой ацы фӕтк, ацы ӕгъдауыл сӕ къух систой ӕмӕ мӕйты нӕмттӕ фыссынц ӕнӕ фӕлмӕн нысанӕй. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, вӕййы афтӕ ӕмӕ дзырдӕн вӕййы варианттӕ, ома иу хуызы дӕр ӕй ныффыссӕн и, иннӕ хуызы дӕр ӕй ныффыссӕн ис, уый вӕййы афтӕ ӕмӕ ӕвзаг рӕзгӕ кӕны, ӕвзаг ивгӕ кӕны. Ӕмӕ цалынмӕ Норманы ныффидар ис, уӕдмӕ хатгай цавӕрдӕр дзырдӕн вӕййы цалдӕр варианты. Хер уыдонӕй иу арӕхӕй-арӕхдӕр ӕмбӕлын райдайы, ӕмӕ уӕд уый ныффидар вӕййы нормӕйы хуызӕй, иннӕты та баззайынц варианттӕй кӕнӕ та уыл бынтондӕр фесӕфынц. Фӕлӕ мӕйты нӕмттӕн варианттӕ нӕй. Ис сын ӕрмӕст нормӕ, ӕмӕ хъуамӕ фыст цӕуой Мӕнӕ раст фысынады ӕгъдӕуттӕ куыд домынц, афтӕ, стӕй дзырдодтӕ куыд домынц, афтӕ. Уый мӕнӕ ма Бурайы фӕнысан кодтам, стӕй ма дзы мӕнӕ иу ран нысангонд ис, уый ацы ӕгъдаумӕ ницы бардары, фӕлӕ цӕмӕй фыстӕ мал раздӕхӕм, ацы слайдмӕ уый тыххӕй ма ӕрныхас кӕндзыстӕм, уырдӕм ис дзырд нысантӕ, зӕгъгӕ, нӕ нысантӕ. Байгом кӕнут орфографион дзырдуаты ма дзы фендзыстут нысан бирон нымӕцы нысӕнттӕ цӕмӕн нысӕнттӕ уый та уымӕн та уын дзуапп ратдзӕн ис раст фыссынады ома орфографийы ӕгъдӕутты чиныг уымӕн ӕмӕ ион нымӕцы сонороныл цы дзырдтӕ фӕвӕййынц уыдонӕн фылдӕр хатт сӕ суффикс бирон нымӕцы суффиксты дывӕргонд ӕрцӕуы ӕмӕ аивы уидаджы хъӕлӕсфонд нысан, нысӕнттӕ, дон, дӕттӕ, хӕдон, хӕдӕттӕ ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Хир мӕнӕ цы рӕдыды кой скодтон апрель ӕнӕ фӕлмӕн нысанӕй январ ӕнӕ фӕлмӕн нысанӕй зӕгъгӕ уыцы ӕгъдау хӕлд цӕуы ӕрмӕст дӕр мӕнӕ иу ран иннӕ газетты зӕгъӕм мӕнӕ Хуссар Ирыстоны ӕхсӕрды хорзы хӕйрӕгдис мӕнӕн Нина Дослайды омӕн АУФ Хуссар Ирыстоны сӕйраг газет газеттӕй иу хурзӕрин уый фыссы раст фӕлмӕн нысанимӕ, стӕй нӕ районты газеттӕ, хер зӕгъӕм, газет «Рухс», Сырдон районы газет «Рухс», иннӕ слайд Ӕхсар, йӕ уый дӕр ӕй фыссы фӕлмӕн нысанимӕ, кӕцы кӕцы дзы у феврал дзы визы кӕцыдӕрмӕ ис фӕлмӕны нысанимӕ. Ныр фӕстӕмӕ иучысыл фӕзилӕм та мӕнӕ Хурзӕринмӕ газет Хурзӕрин-мӕ дыууӕ раны сӕ фӕбӕрӕг кодтам. Уый дӕр мӕнӕ ацы ӕгъдауимӕ баст нӕу. Ацы рӕдыд уый у бынтон ӕндӕр ӕркӕсут ма уырдты дзырдмӕ бурӕй кӕй рахицӕн кодтам, фӕбӕрӕг кодтам, уымӕ сахъатджынтӕ, зӕгъгӕ, сахъатджынтӕ. Цы у дзырд сахъатджын? Зонӕм уый сахъат. Низджын адӕймаг, у сахъат адӕймаг, низ кӕмӕ ис, уый. Суффикс, ома фӕсӕфтуанджын, цы вдисы, цӕмӕйдӕр хайджын кӕй у, уый. ома низӕй хайджын у, сахъат у, низджын у, фӕлӕ сахъатджын уый раст дзырд нӕу. Адӕймаг у сахъат, ӕнӕджынӕй. Сахъат уый миниуӕг нӕу, уый уавӕр у. Уымӕ гӕсгӕ хъуамӕ уа сахъат, ӕнӕ джынӕй. Дарддӕр кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, иу хатт ма разилон раздӕхтон фӕстӕмӕ уыцы хъуыдымӕ, ӕвзаг ивгӕдӕр кӕны, ома абоны нормӕтӕ нӕ бон зӕгъын нӕу ӕмӕ сӕдӕ азы куы рацӕуа, ӕмӕ ирон ӕвзаг ноджы куы фӕхъӕздыгдӕр уа ӕмӕ куы фӕфидардӕр уа йӕ къӕхтыл, ноджы хуыздӕр куы слӕууа, абонӕй дзӕвгар къӕддӕхдӕр куы уа, цардхъомдӕр куы уа, уӕд йӕ нормӕтӕ афтӕмӕй баззайдзысты, зӕгъгӕ, нӕ бон зӕгъын нӕу, нормӕтӕ ӕрхъуыдыгонд не сты, нормӕтӕ ӕрмӕстдӕр мах фиксаци кӕнӕм ома сӕ констатаци кӕнӕм мӕнӕ абон мӕнӕ афтӕ у зӕгъгӕ ныффидар сыл кӕнынц ӕрныхас сыл кӕнынц ахуыргӕндтӕ ӕмӕ сӕ ныффыссынц куыд загътон афтӕмӕй бӕлвырд чингуыты ӕгъдӕутты чингуыты стӕй наукон чингуыты ну ахӕм аиппытӕ ӕрхӕссӕн ис ныхасы рӕдыдтытӕ кӕм ис взаджы рӕдыдтӕ кӕм ис уыдон ӕрмӕст мыхуыры оргӕнтӕм нӕ хӕссӕм кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы фӕлӕ тынг арӕх алыхуызон рӕдыдтытӕ кӕнынц нӕ радиойы дӕр телеуынынады дӕр Сӕ аххосаг, сӕ фылдӕрӕн аххосаг у бӕлвырд, бӕрӕг, мӕнмӕ гӕсгӕ уый баст у уимӕ ӕмӕ адӕймаг хъуыды кӕны уырыссагау. Уырыссагау хъуыды кӕны, стӕй йӕ уӕд иронау исты зӕгъын куы фӕхъӕуы, уӕд йӕхи тӕлмац кӕны иронмӕ ӕмӕ йӕ афтӕмӕй ӕрцӕуынц алыхуызон рӕдыдтӕ. Мӕнӕ профессортӕ хъазты фарон дыккаг аххосаг кӕй хоны, ома уырыссаг ӕвзаджы нормӕтӕ иронмӕ рахастон, зӕгъгӕ, хеуый тынг арӕх фенӕн ис. Суанг ма мыггӕгты, суанг ма мыггӕгты дӕр. Адӕймаг нӕ фӕзоны, суанг афтӕ дӕр вӕййы, адӕймаг йӕхи мыггаг дӕр нӕ фӕзоны, иронау куыд у, уый. Фӕзоны йӕ ӕрмӕстдӕр уырыссагау куыд фысгӕ у, уый, ӕмӕ йӕ уырыссагӕй иронмӕ тӕлмац кӕны. Ермынӕй уӕд зӕгъут, адӕймаг зоны кӕмӕй у, уый? Нӕ йӕ зоны. Нӕ йӕ зоны. Афтӕмӕй фехъуыстон Зонӕм Саутыты мыггаг, фӕлӕ йӕ телеоны нады радзырдтой Саутӕты цӕмӕн. Уымӕ гӕсгӕ, уымӕ гӕсгӕ аналогимӕ гӕсгӕ зоны уырыссагау зӕгъӕм мыггаг Таутӕты Таутиев, Саутиев, нӕ цӕмӕй хицӕн кӕнынц. Ӕнӕ фыццагдӕр иу дамгъӕйӕ, дӕлӕмӕ дӕр, улӕмӕ дӕр. Ӕмӕ кӕд Таутиев Таутӕтӕ у, уӕд Саутиев дӕр, ӕвӕццӕгӕн, Саутӕтӕ у. Нӕу, уый та Саутӕтӕ у. Афтӕ Байаты дӕр. Байаты бӕсты фехъуыстон Байтӕ, уыдон Байтӕ не сты. Ӕвӕццӕгӕн адӕймаг зоны Гайтӕ, Гаев, Баев, уыдон дӕр кӕрӕдзи хицӕн кӕнынц уырыссагау фыстӕй, ӕрмӕст иу дамгъӕйы, фӕлӕ уыдон сты хицӕн мыггӕгтӕ. Байатӕ сты ӕмӕ дзы афыссын хъӕуы. Ис нӕм, мӕнӕ Ӕхсар равдыста экраныл, Мыггӕгты дзырдодтӕ уыдонӕн сӕ ӕххӕстдӕр ӕмӕ авторитетон дӕр у Гаглойты Зинӕйы куыст, стыр куыст ирон мыггӕгтӕ, зӕгъгӕ. Ныридӕгӕн мыхуыры рацыдис цалдӕр хатты, цалдӕр хатты, ӕмӕ йӕ мыггаг раст дзурын ӕмӕ раст фыссын чи нӕ зоны, уыдоны мах ӕрвитӕм ацы чиныгмӕ. Ӕнцонӕй йе ссарӕн ис мӕнӕ ВКонтакте. Зонут ӕй, ӕвӕццӕгӕн, уегӕсты рис электронон библиотекӕ Бӕрзӕфцӕг, ӕмӕ йӕ Бӕрзӕфцӕгӕй ӕнцонӕй райсӕн ис мӕнӕ ацы чиныг ис дзы йӕ цалдӕр рауагъды дӕр. Йе рдзы цалдӕр рауагъды фыццаг рауагъд дыккаг, ӕртыккаг куы райсат, ӕмӕ сӕ куы байгом кӕнат, уӕд дзы уӕ сӕ стыр хӕцӕн ис иу хсызгон зонын кӕмӕн нӕй, ахӕм фӕзындыл. Цас ӕрыгондӕр у чиныг, уыйас дзы ис фылдӕр рӕдыдтытӕ, хъыгагӕн. Хуыцауӕй разы корректоры къух кӕдӕм нӕ фӕхӕццӕ ис, ома мӕнӕ мыггӕгтӕн сӕхи сӕхӕдӕг кӕм фыстысты, уыцы уацтӕм уым рӕдыдтӕ нӕй, ӕрмӕст автор кӕй фыста, уыдон. фӕлӕ дзы мын нӕ разныхасмӕ куы ркӕсӕм, дӕ хорзӕхӕй ӕхсар байгом ма кӕн, иннӕ слайд. А, о, уадз уалӕй афтӕ. Разныхас баууӕндут ныл ӕцӕгӕйдӕр афтӕ у, разныхасы автор зӕгъы, зӕгъгӕ, мӕнӕ иронмӕ кӕмты тыххӕй фыстой ахӕмтӕ ӕмӕ ахӕмтӕ. Ӕмӕ дзы фыссы Тотраты Зӕлинӕ, уыимӕ Тотраты иу-ран фыст у Тотраты, мӕнӕ сымах куыд уынут, афтӕ, стӕй Зинӕйӕн йӕхицӕн йӕ тексты куыд фыст у, афтӕ Тотраты мыггаг. Иннӕ ран фыст у Тотраты, уый у корректоры аххос, стӕй иу ран фыст у Залинӕ, иннӕ ран фыст у Зӕлинӕ. Ноджы дзы кӕны автор Агънаты Ӕхсары кой ӕма уон, да, фӕстиуг Агънаты Ӕхсар. Нӕ зонын, ӕвӕццӕгӕн, йӕ номӕ мыггаг, цӕмӕй иу дамгъӕ райдайой, афтӕ фӕндыдис корректор ӕнӕйы зонын. Фӕлӕ дзы ис ахӕм рӕдыдтытӕ, адӕймагӕн йӕ зӕрдӕ чи бариссын кӕны, ахӕмтӕ. Уый цӕуыл дзурӕг у? Уый ууыл дзурӕг у, ӕмӕ уый уый зинӕйы аххос нӕу, уый ӕрӕджы рацӕугӕ, ома Ӕрӕджы ногӕй уагъд чи рцыдис, уыцы чиныг у. Ӕмӕ уыдон сты иууылдӕр корректорты аххостӕ. Корректор куыд ӕмбӕлы, афтӕ иуӕй ӕвӕццӕгӕн кӕнӕ зонгӕ нӕ кӕны растфыссынады домӕнтӕ, кӕнӕ та ууыл бауӕндын зын у, фӕлӕ не ркасти, ӕгӕр-мӕгуыр кӕсгӕ дӕр ма не ркодта, Зинӕ йӕхӕдӕг уыцы мыггаг куыд ныффыста дарддӕр текстты, ома. Иннӕ та ды хорзӕхӕй ӕхсар равдис мӕнӕн, иннӕ Биазыртӕ. Зонӕм ӕй. Мӕнӕ хи афтӕ фысгӕ у. Биазыртӕ фысгӕ у ацы мыггаг. Йӕ дзы фыссӕн нӕ хъӕуы. Цӕуылнӕ, уымӕн ӕмӕ, дам, гъӕй, йӕ ӕмбӕлы ӕрмӕстдӕр ӕрбайсгӕ дзырдтӕй, йӕ нывӕр ӕмӕ ӕндӕртӕ. Уӕдӕ ирон мыггаджы йӕйӕн уӕвӕн нӕй. И-а, табуафси. табуафси. Куыд уынон, афтӕмӕй суанг ма мыггӕгтӕ дӕм бахӕццӕ ис, ӕгӕр фӕныхылдта, зӕгъӕн ис, не взагмӕ. Уырыссаг ӕвзаг уӕвгӕ уый ууыл дзурӕг нӕу, ӕмӕ мах уырыссагау тынг сдӕсны стӕм. Нӕ, хъыгагӕн, монокрыловы басняйы куыд у, ӕдфӕрон отсталок, павомней пристала, зӕгъгӕ, куыд зӕгъы крылов, афтӕ мах дӕр иуӕй нӕдӕр уырыссаг ӕвзаг куыд ӕмбӕлы афтӕ базыдта налдӕр ирон ӕвзаг куыд ӕмбӕлы афтӕ зоны мӕнӕ уым ныртӕккӕ дӕнцӕг ӕрхӕсдзынӕн дыууӕ сылгоймаджы ныхас сӕ иу репликӕтӕ дзы ныффыстон ныхас цӕуы лӕппуйӕн операци кӕй скодтой ууыл о срейдайы йын операци скодтой равдисмады хорзӕхӕй ӕхсар уыцы слайд ага уыртӕ сырхӕй бахахх кодта Ӕвзаджы бӕрзонд дыкъӕдзӕгты ист культурӕйыл цы дзырдтӕ дзурынц, уыдон средӕйы йын операци скодтой. Йӕ иннӕ репликӕ бафарста иннӕ сылгоймаг, цал азы йыл цӕуы, зӕгъгӕ, скъола фарон фӕци, уже йыл девятнадцать цӕуы. Дарддӕр та цавӕрдӕр фарст ӕмӕ дзуапп иу-дыууӕ боны фӕстӕ йын йе рсовтӕ сисдзысты. Уынынӕй стойын рискӕ кӕны, фӕлӕ вид нӕ радта, уӕддӕр мӕныл тыхсы мадам Пери Живатко. Уӕ хорзӕхӕй зӕгъут мын ӕй. Цал ирон дзырды и ӕмӕ дзы цал уырыссаг дзырды и. Цы взагыл дзуры ацы сылгоймаг? Уый иу сылгоймаджы ӕххуыстӕ куы аиккой, иу сылгоймаджы ныхасы хъӕдыл, ӕвзаджы хъӕдыл, ӕвдисӕг куы уаиккой, уӕд ӕй абон сымах раз сымахмӕ нӕ не вдыстаиккам, сымах размӕ нӕ рахастаиккам. Фӕлӕ хъыгагӕн, уый у тенденци. Тынг арӕх пайда кӕнын райдыдтам не взаджы къуырийы бонты ӕрмӕст сӕ уырыссаг нӕмттӕй. Понедельничы райдайдзыстӕм, вторник мӕйы аргъӕвтой ма афтӕ дарддӕр. Ау, къуыри сӕр ӕмӕ дыццаг цы кодтой? Нал сӕ зонын, ӕви ӕгад систы, ӕви цы хабар у, уый-иу. Иннӕ та тынг раджы чи райдыдта, ахӕм ӕдзӕллаг уавӕр уырты тынг ӕвзӕр пайда кӕнӕм нӕ нымӕцонтӕй. Иу, дыууӕ, ӕртӕ, суанг фондзы онг ма дзы, ӕвӕццӕгӕн, пайда кӕнӕм. Хер иннӕтӕ ӕхсӕзаздзыд сывӕллоны скъоламӕ йӕхи цӕттӕ кӕны, зӕгъгӕ, уӕд зӕгъдзыстӕм, Ссестыл сыххӕсти, семыл бацӕудзӕни, семӕй бацӕудзӕни скъоламӕ афтӕ дарддӕр. Хӕрдӕсӕй уӕлӕмӕ чи у, уыдоны та бынтондӕр ферох кодтам, одиннадцать, двенадцать ӕмӕ сӕ афтӕ дарддӕр баивтам, ӕмӕ уый у тынг тӕссаг фӕзынд. Ӕвзаг афтӕмӕй сафын райдайы, уымӕн ӕмӕ ӕвзаджы тынг ахадгӕ, тынг ахсджиаг сты нымӕцонтӕ. Уыдон хауынц, ахуыргӕндтӕм ӕнӕ сӕйраг лексикон фонд кӕй хауын хонынц хеомӕ, нымӕцонтӕ. Нӕ нымӕцонтӕ сты ирон ӕвзаг ирайнаг кӕй у, уымӕн йӕ ӕвдисӕнтӕн сӕ иутӕм. Ӕмӕ уыдон мах рох кӕнӕм, уыдон ивгӕ кӕнӕм ӕрбайсгӕ дзырдтӕй, уӕвгӕ ӕрбайсгӕ дӕр не сты. Нӕ сӕ ӕрбайста ӕвзаг, фӕлӕ сӕ исынц хицӕн адӕймӕгтӕ, ӕмӕ уыдон ӕгӕр бирӕ кӕй кӕнынц, уый ӕвзӕрырдӕм зыны не взагыл. Иннӕ тынг ӕвзӕр фӕзындтӕ уый у, ӕмӕ бакӕсут-ма уырдӕм уыцы куыдиады арӕзтмӕ. Уынын ӕй стойын рисгӕ кӕны, стойын рисгӕ кӕны. Уый синтаксис у, уый лексикӕмӕ нал хауы. Уый та домгӕ вазыгджын куыдиады арӕзтмӕ фӕныхылдта. Синтаксис ма куы Бахӕццӕ вӕййынц, йӕ рӕхым фӕзындтӕ, уӕд уый у тынг тӕссаг ӕвзагӕн, уымӕн ӕмӕ синтаксис у ӕвзагӕн йӕ тӕккӕ арфдӕр, йӕ тӕккӕ вазыгджындӕр ӕмӕ бӕрзонддӕр къӕпхӕн, ӕмӕ уымӕ ӕндӕр ӕвзаджы фӕзындтӕ ныхылын куы райдайой, уӕд тӕссаг у ӕвзагӕн. Тынг арӕх пайда кӕнын райдыдтам уӕртӕ уыцы «что». Йӕ зонын ӕй «что». Цӕмӕн дзы бахъуыдис «что»? Зонын ӕй, ацы хъуыддаг кӕй ӕрцыдис, уый, зонын ӕй, рисгӕ йын кӕй кӕны, уый, уынын ӕй, кӕй йын рисы, уый ӕмӕ афтӕ дарддӕр, уымӕ цалдӕр хуызы саразӕн ис куыдиат, цалдӕр конструкцийы равдисӕн ис. Уыцы иу мидис уӕдӕй цӕмӕн бахъуыдис ивын, цӕмӕн дзы бахъуыдис мӕнӕ ацы дзырд паразит. Уӕдӕ шофтӕ дӕр хуыдтытӕ сты. иронау уӕдӕ уырты ма иннӕтӕ кӕй бахахх кодтам уыдон дӕр се ппӕты дӕр равдисӕн ис ирон дзырдтӕй кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы вӕййы афтӕмӕй иу ӕвзаджы нӕй цавӕрдӕр фӕзындӕн цавӕрдӕр уавӕрӕн номдӕттӕг дзырд уыдон хуыйнынц лакунатӕ уыцы уыдоны спайда кӕнӕм ӕрбайсгӕ дзырдтӕй кӕнӕ вӕййынц интернационалон дзырдтӕ кӕнӕ та интернационалон нӕ вӕййынц фӕлӕ ӕндӕр дзырдӕй ӕвзагӕй ист ӕмӕ уыдон ӕвзагӕн ӕрмӕстдӕр йӕ рӕзтыл дзурӕг сты, ома йӕ хӕмпӕлгӕрдӕгӕй нӕ дзаг кӕнӕм, халгӕ нӕ кӕнӕм, фӕлӕ мах мӕнӕ ӕрдӕггӕ цы дӕнцӕг ӕрхастам, уыдон сегасдӕр сты ӕвзаг, сафӕг ӕвзаг, халык. Дарддӕр цавӕр рӕдыдтытыл ма арӕх ӕмбӕлӕм? Тынг арӕх фехъусӕн вӕййы мивдисӕг ӕмӕ номдар кӕрӕдзимӕ раст баст кӕй не сты, уый. Зонӕм ӕй ирон ӕвзаджы дӕр, уырыссаг ӕвзаджы дӕр, мивдистытӕ вӕййынц цӕугӕ ӕмӕ ӕдзӕугӕ. Ӕрдзӕугӕ мивдисӕг йемӕ цы дзырд баст ис, уыдонӕй домы дзуапп фӕрстытӕн, цы кӕнӕ кӕй, уынын цы, уынын кӕй. Ӕдзӕугӕ мивзисджытӕ та дзуапп дӕттынц иннӕ хауӕнты фӕрстытӕн. Уый хуыйны мивдисӕг ӕмӕ номдарӕн номдарӕн кӕнӕ номивӕгӕн кӕнӕ ӕндӕр номон ныхас хайын сӕ бастдзинад, уый хуыйны синтаксисон фӕзынд, уый хуыйны уыцы бастдзинад ӕмарӕзт, ӕмарӕзт ӕмӕ уыцы ӕмарӕзт хӕлд куы рцӕуы, Хиуд фразӕ райсы ахуырхуыз, цыма у уырыссаг ӕвзагӕй тынг ӕвзӕр тӕлмац. Дӕ хорзӕхӕй Инна, ӕркӕсӕм мӕнӕ цалдӕр дӕнцӕгмӕ. Уырдӕм ӕркӕсут. Мӕнӕ райстон ахӕм дӕнцӕг, уӕртӕ фыццаг дӕнцӕг, уый дӕр мыхуырӕй ист у, иу дӕр иу хатт ма зӕгъын, нӕ дӕнцӕгтӕй иу дӕр ӕрымыс кӕнӕм. Зӕрдӕргъӕвд чызг цӕгъды цалдӕр музыкалон инструментыл. фортепианойыл, скрипкӕйыл, гитарӕйыл, уӕ хорзӕхӕй искӕумӕ, уӕ исты гуырысхо равзӕрди цымӕ исчи уӕ йӕ къах скъуырдта ацы фразӕйыл цӕгъды цалдӕр музыкалон инструментыл, зӕгъгӕ. Мӕнмӕ гӕсгӕ уе ппӕт нӕ, цӕмӕн уымӕн ӕмӕ тынг арӕх Райд фехъусӕн вӕййы, стӕй суортӕ фыссын дӕр райдыдтам афтӕ, нӕ хорз адӕм. Музыкалон инструменттыл нӕ цӕгъды. Музыкалон инструментыл нӕдӕр лӕугӕ скодта, нӕдӕр ыл бадгӕ кӕнӕм, афтӕмӕй нӕ цӕгъды. Ау, байгом ма кӕнут нарты кадджытӕ ӕмӕ ма дзы ссарут уым нарты сырдон, дыууадӕстӕнон фӕндырыл цӕгъды ӕви фӕндырӕй цӕгъды? уӕдӕ фӕндырӕй цагъды фортепианойӕ цагъды скрипкӕйӕ цагъды гитарӕйӕ цагъды цавӕр фӕнды музыкалон инструментӕй дӕр цагъды ома мивдисӕг цагъдын домы дзуапп фарстӕн цӕмӕй цӕуылнӕ фӕлӕ цӕмӕй цӕмӕн Цӕмӕн ӕрцыдис ацы рӕдыд, уый дӕр у, уырыссаг ӕвзаджы конструкци иронмӕ кӕй раивтам. На чем играет человек? На рояле, на скрипке и так далее. Мы комкоммы ратылмац кодтам иронмӕ. Ма дзы рауадис рӕдыд. Иннӕ рӕдыдтӕ, иннӕ дӕнцӕг дӕ хорзӕхӕй, Мӕскуымӕ атахтыстӕм хӕдтӕхӕгӕй. На чем полетели? хӕдтӕхӕгӕй наа хӕдтӕхӕгӕй нӕ атахтыстӕм атахтыстӕм хӕдтӕхӕгыл хӕдтӕхӕгыл цӕмӕй цӕуын зӕгъгӕ ирон ӕвзаджы ис ахӕм конструкци фӕлӕ ӕниз бынтон ӕндӕр нысаниуӕг бынтон ӕндӕр нысаниуӕг мӕнӕ уым ӕрхастон Дӕнцӕги ласӕр нигоны радзырдӕй Чилейӕ. Чиле у зӕрондӕй дӕр хӕдзары тыхджындӕр кусӕг. Нал цӕуы фыццаджы хуызӕн ӕртӕ сӕдӕй хъӕдмӕ, оны калакмӕ чырӕйы, фӕлӕ къаддӕр нӕ фӕци йӕ куыст. Ӕртӕ сӕдӕй цӕуы, уый афтӕ ӕмбарын нӕ хъӕуы, ӕмӕ ӕртӕ сӕдыл сбадти, ӕмӕ сыл афтӕмӕй фӕцӕуы нӕ. Уый нысан кӕны уый, ӕмӕ йӕм удисӕм ӕртӕ сӕды, ӕмӕ уыдонимӕ цӕуы Иннӕ уавӕры дзурын хъӕуы ацӕуын цӕуыл: бӕхыл, хӕрӕгыл, машинӕйыл, хӕдтӕхӕгыл ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Науӕд мӕнӕ Гуыбыраты Никъалар дӕ бон цы чиныг равдыста, афтӕ цӕмӕн дзурӕм, зӕгъгӕ, уым иу уацы бафиппайдта, ацы Хъуыдиады мидис хӕлд кӕй ӕрцӕудзӕнис, уый. Уӕ фарн бирӕ, фӕлӕ ноджы Мӕгуырдӕрау уаид, фыййау йӕ фосы фӕдыл хӕрӕгӕй ацыдис. Ома бахатыр кӕнут, фӕлӕ куыд, куыд ацыдис хӕрӕгӕй бахатыр кӕнут? Хӕрӕг фестадис ӕмӕ афтӕмӕй ацыди йӕ фосы фӕдыл, ӕви скодта? Хӕрӕгыл ацыди, хӕрӕгӕй нӕ ацыдис. Цӕмӕн ӕрцӕуынц ахӕм рӕдыдтӕ иу хатмӕ? Мӕнӕ сын дзуапп дӕтты Гӕбӕраты Никола. Уырыссагау дзурынц прибыл поездом самолетом, фӕлӕ нӕ санях, нӕ арыбе. Фыццаг формӕ уырыссаг ӕвзаг ӕрбайста англисагӕй ӕмӕ махмӕ та, ӕвӕццӕгӕн, уырыссагӕй ӕрбафтыдис, загъта Гӕбӕраты Никъала. Йӕ уыцы формӕты ма ис ноджыдӕр ӕрдӕтытӕ. Дзоныгъӕй бырыдыстӕм мах. Мах фӕлтӕр. Ныртӕккӕ цӕмӕндӕр гӕсгӕ дзоныгъыл райдыдтой бырын нӕ дзоныгъыл нӕ бырӕм, къах дзоныгътыл нӕ бырӕм, фӕлӕ дзоныгъӕй ӕмӕ къах дзоныгъӕй. Ноджы ма тынг арӕх фӕпайда фӕрӕдийӕ мӕнӕ ӕндӕр уавӕры дӕр балхӕнын ӕмӕ ауӕй кӕныны хъуыддаг кӕм вӕййы, уым ӕхсӕрдӕс хорзӕхӕй равдис мӕнӕн иннӕ дӕнцӕг. Цӕвиттон, ӕлхӕнын, ӕлхӕнын домы Иртӕстон хауыны формӕ. Цасӕй йӕ балхӕдтай? Ӕртӕ туманӕй, дыууӕ минӕй ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Гер уӕй кӕнын, уый та домы ӕддӕбынатон хауын. Цӕуыл ӕма сӕсыл ауӕй кодтай. Ӕртӕ туманыл ӕй ауӕй кодтон, ӕртӕ миныл ӕй ауӕй кодтон ӕма афтӕ дарддӕр. Арӕх вӕййурдта ахӕм рӕдыдтитӕ. Мин сомӕй йӕ ауӕй кодтон, наа, мин сомыл ӕй ауӕй кодтон, фӕлӕ балхӕдтон ӕй дыууын сомӕй, кӕнӕ растдӕр зӕгъгӕйӕ, дзургӕ ныхасы куыд вӕййы, афтӕ дыууӕ туман ӕй, дыууӕ туман ӕй. Иннӕ рӕдыд та баст у Мивдисӕджы О, мивдисӕджы бӕлвырд форма у ма инфинитивы формӕтӕй пайда кӕнын. Куыд зонӕм, афтӕмӕй ирон ӕвзаджы ис бӕлвырд формӕ дыууӕ хуызы. Сӕ иу фӕци ӕныл, иннӕтӕ ӕныл цӕуын, лӕууын, бадын, цӕуӕн, лӕууӕн, бадӕн. Германӕ уыцы ӕныл цы бӕлвырд формӕ фӕцис, уыдон ӕмбӕлы ӕрмӕстдӕр бӕлвырд, хӕрзбӕлвырд уавӕрты. хъуамӕ равдиса, архайдӕн кӕнӕ уӕвӕн ис, кӕнӕ йын уӕвӕн нӕй. Ӕрмӕстдӕр се уӕд ӕмбӕлы. Ам ӕмӕ сӕ раст куы нӕ фӕпайда кӕнӕм, уӕд дзы райдайы уырты ахӕм рӕдыдтӕ, уырты ахӕм рӕдыдтӕ. Ныртӕккӕ уым сӕ бакӕсдзынӕн. Пайда кӕнӕн ис ӕрмӕстдӕр афтӕмӕй, ам зӕгъӕм уӕртӕ цӕрӕн ис, ам цӕрӕн нӕй, ам лӕууӕн ис, ам лӕууӕн нӕй. Иннӕ ӕппӕт нысаниуджытӕ пайда кӕнын хъӕуы ӕныл цы мивдисджытӕ фесты, уыдонӕй. Фӕлӕ мӕнӕ афтӕ ныффыста иу скъоладзау йӕ нывӕсӕны, куыд бирӕ зонд ис райсын хистӕрӕй. Кӕм дзы ис рӕдыд, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ам хъуамӕ уыдаис куыд бирӕ зонд, ис райсӕн, райсӕн ис. Хер иннӕ уавӕрты та фыссын хъӕуы райсын анимӕ, ома райсын хъӕуы хистӕртӕй, фӕлӕ райсӕн ис хистӕртӕй. Дзургӕ ныхасы ма тынг арӕх скӕнӕм ахӕм рӕдыдтӕ, дзырдтӕм бафтауӕм уӕлдай суффикстӕ. Бынтон арӕх хӕххон уавӕртӕ ӕмбӕлы суффикс ад кӕнӕ зинад уӕлдайдӕр зинад. Куыд зонӕм, афтӕмӕй ацы суффикс аразы абстрактон номдарты, абстрактон номдарты. Фӕлӕ ирон ӕвзаджы дзӕвгар ис абстрактондзинады ӕвдисӕг номдарты, ӕнӕ уыцы зинадӕй дӕр тас, амонд, фарн ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Мамайер феодомосы-дзинады фтыд куы рцӕуы, уӕд дзы равзӕры плеоназм, уый наукон ӕвзагӕй дзургӕйӕ, хуымӕтӕг ныхасӕй дзургӕйӕ та дзы вӕййы рӕдыд. Нӕй зӕгъӕн амонддзинад, нӕй зӕгъӕн фӕрндзинад, фӕлӕ сӕ мах Сыл куы фембӕлӕм, уӕд сӕ нӕуынӕг ныхис кӕнӕм ӕмӕ ныхасгӕнӕгӕн цӕмӕдӕр гӕсгӕ фиппаинаг нӕ кӕнӕм раст нӕ дзурыс, зӕгъгӕ. Ну, уый та фӕстӕмӕ раздӕхдзынӕн Дзасохты Музаферы хъуыдымӕ, ӕцӕгӕйдӕр афтӕ нӕм кӕсы ӕмӕ иронау куыдфӕнды дӕр дзурӕт, уӕддӕр дзурӕт ӕмӕ йӕ ӕнахуыргонд не схондзыстӕм, ӕнӕуӕздандӕрӕй не схондзыстӕм, не схондзыстӕм. Дарддӕр иннӕ рӕдыдтӕ уый дӕр баст у уыимӕ, ӕмӕ адӕймаг йӕхӕдӕг йӕхи уырыссагӕй кӕй фӕтӕлмац кӕны. Мӕнӕ фехъуыстон ахӕм ныхас. Иу зонӕм ӕй, алы дзырдӕн дӕр ис семантикон быдыр, зӕгъгӕ нӕ? Ома йӕ нысаниуӕджы фӕлгъуызтӕ ӕмӕ цавӕрдӕр уавӕры фӕфидауы, иннӕ уавӕрты та нӕ фидауы, нӕ фидауы. Фӕлӕ уыдис мӕнӕ ахӕм ныхас: Ныры заманы арӕх нӕ бон фенӕн у, кӕстӕртӕ хистӕртӕй хицӕнӕй кӕй сӕрынцой, ӕмӕ уый у тынг ӕнкъард. Чи у ӕнкъард? Цы у ӕнкъард? Ӕнкъард уый у ахӕм дзырд, ӕвдисы адӕймагӕн, удгоймагӕн йӕ мидуавӕр. Ӕнкъард хъуыдыты ӕнкъарды адӕймаг, зӕгъӕм ма ис ноджыдӕр ӕнкъард, ӕмдзӕвгӕ зӕгъӕм, поэты ӕнкъарддзинад кӕм равдыста, ахӕм уацмыс. Поэтикон ӕвзагӕй ма нӕ бон зӕгъын у ӕнкъард ӕрдз дӕр. Фӕлӕ ам дзырдӕй спайда кодтам йӕ ӕххӕсгӕ нысаниуӕджы, уый хуыйны персонификаци. Ома ацы дзырды, ой, ӕрдзы мах схайджын кодтам адӕймаджы миниуджытӕй. Уӕдӕ уавӕр равдисынӕн та цавӕр дзырдӕй хъуамӕ спайда кодтаикам? Хъыг. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, хъыг уый у хъыг. адӕймагӕн, зӕгъгӕ, нӕ цӕмӕн ӕрцыдис ахӕм рӕдыд, ацы рӕдыд дӕр скодтам, уымӕн ӕмӕ адӕймаг хъуыды кӕны уырыссагау. Уырыссагау та дыууӕ уавӕры дӕр спайда кӕндзыстӕм. Дзырд печальные – это печальная ситуация, это печальный человек, ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Ироны та уыцы ситуацитӕ ахицӕн кӕнын хъӕуы ӕмӕ дзы спайда кӕнын хъӕуы дыууӕ хицӕн дзырдӕй. У ӕнкъард адӕймаг, ай та ацы уавӕр та нын у хъыг, зӕгъгӕ. Дарддӕр цымӕ уым зӕгъинаг уыдтӕн, а мӕнӕ ма уыртӕ хъӕды, о, мӕнӕ хо, ацы дзинады тыххӕй ма уын дӕнцӕгдӕр хӕссон. Уыртӕ уыдон дӕр иууылдӕр исты сты цардӕй, зӕрдӕйы хъармдзинад тӕм равдыста. Хъармдзинад нӕ равдыста, фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн, зӕрдӕйы хъарм равдыста. Хӕларзӕрдӕдзинад нӕ хӕларзӕрдӕ адӕймаг у, науӕд фыдзӕрдӕ у. Йӕ хъомысдзинад цы нысан кӕны? Хъомысдзинад нур дӕр ницы нысан кӕны, уымӕн ӕмӕ хъомыс ӕнӕ зинадӕй дӕр у абстрактон. дзырд зондчындзинадӕн дӕр уовӕн нӕй, уовӕн ис кенӕ зондджынӕн, кенӕ та ӕнӕзондӕн. Афтӕ амондчындзинад дӕр нӕ вӕййи, вӕййи кенӕ амондджынд, кенӕ ӕнамонд. Кенӕ ӕнамонд уыдон иууылдӕр сты рӕдыдтӕ, уыдон иууылдӕр дзурӕг сты адӕймагӕн йӕ ныхасы культурӕйы ныллӕг уавӕрыл, ныллӕг уавӕрыл. Уыртӕ иннӕ слайд мӕнӕн дӕ хорзӕхӕй равдис, тынг арӕх чи ӕмбӕлы, ахӕм рӕдыдтӕ дзы равдыстам. Уыртӕ а Зӕрдӕйы худты никуы бацыди. Цӕмӕн зӕрдӕйы худты никуы бацыдис? Цы у зӕрдӕйы худт? Зӕрдӕ худгӕ кӕны? О, мӕ зӕрдӕ йыл фӕхудти, фӕлӕ уый зӕрдӕхудт у, иу ныхасӕй йӕ куы дзурӕм, иу дзырдӕй йӕ куы дзурӕм, уӕд уырдӕм ама ныссарут ӕ хорзӕхӕй иннӕ фразӕйы, ӕхсызгонӕй айс мӕ арфӕтӕ. ӕхсызгонӕй дын кӕнын арфӕ уый ӕмбарын фӕлӕ ӕз цӕмӕн хъуамӕ дӕуӕн уынаффӕ кӕнон ӕхсызгонӕй айсай мӕ арфӕтӕ ӕви дын ӕппындӕр ӕхсызгон ма уой ӕмӕ дӕм хардзау фӕкӕсой ӕмӕ дӕм хъыг фӕкӕсой ӕви сӕм мӕсты суай уый уыдон иууылдӕр сты рӕдыдтӕ герма хӕрзчысылӕй ӕртӕккӕ зӕгъдзынӕн тынг арӕх кӕуыл ӕмбӕлын мӕ къах кӕуыл ыскъуырын Ӕмӕ мын зын чи вӕййы, мӕнӕ хуымӕтӕг ныхасӕй дзургӕйӕ хъустӕ дзӕнгӕл чи кӕны, ахӕм рӕдыдтыл. Фӕстаг рӕстӕджы арӕхӕй-арӕхдӕр зылын райдыдтой афтӕ: рох кӕнӕм дзырд фистӕгӕй. Ӕмӕ, дам, уырдӕм къахӕй цӕуӕм ӕви машинӕйыл? Къахӕй цы нӕ цӕуӕм. Дыууӕ къахӕй цӕуӕм. Хуыцауы фӕрцы. Фӕлӕ къӕхтыл дӕр нӕ цӕуӕм, къӕхтӕй дӕр нӕ цӕуӕм, фӕлӕ цӕуӕм фистӕгӕй. Ис ахӕм тынг хорз ирон дзырд – фистӕгӕй цӕуын. Уӕ хорзӕхӕй бахъуыди кӕнут, уый дӕр рӕдыд кӕй у, уый. Ноджыдӕр ма-иу тынг арӕх пайда кӕнын райдыдтам ӕндӕр дзырдӕй, рох кӕнӕм дзырд нӕхимӕ, уӕхимӕ, сӕхимӕ. Ӕхсӕрдӕм хӕдзары ис. Цы уӕлдай дын у? Хӕдзары ис, сарайы ис, цӕхӕрадоны ис, дӕу бафӕрсын фӕндыди, сӕхимӕ ис ӕви нӕй. Бӕлвырд бынаты йӕ куы агурай, уӕд сӕхимӕ кӕс рани. Хӕдзары мидӕг и ӕви цӕхӕрадоны исты кусы, ӕви кӕрты исты архайы. Хъуыды хъуамӕ дзурӕм, сӕхимӕ ис ӕви нӕй. Ӕз дӕм хӕдзармӕ цӕуын, кӕцы хӕдзармӕ цӕуыс? Хӕдзармӕ нӕ цӕуыс, фӕлӕ цӕуыс уӕхимӕ, ӕз дӕр нӕхимӕ, сымах дӕр нӕхимӕ. Уымӕй уӕлдай ма фӕстаг рӕстӕджы уӕлдайдӕр мӕнӕ Ӕмдзӕуджыхъӕуы горӕты ӕмбӕлын ахӕм хъуыддагыл, ӕмӕ нал пайда кӕнӕм ӕрвылбоны цы дзаумайӕ архайӕм фӕуыдоны ирон нӕмттӕй. Зӕгъут-ма, хорзӕхӕй, кӕд ма фехъуыстат фӕстаг хатт сӕрвасӕн? Йӕ бӕсты Стырӕй, чысылӕй, зӕрондӕй, ногӕй се ппӕт дӕр дзурын райдыдтой расчёскӕ, расшёскӕ ӕмӕ афтӕ дарддӕр цы кодта заманайы дзырд сӕрвасӕн. Уымӕй пайда кӕнын хъӕуы. Хи афтӕмӕй цыбыртӕй, ӕвӕццӕгӕн, ныхас фӕци, кӕд нӕм исты фӕрстытӕ ис, уӕд уӕ хорзӕхӕй нӕ бон цас уа, уыйбӕрц дзуапп ратдзыстӕм. Зоп, фарст, кӕцы ранис ӕхсар ноуны ныс? Чаты. Чаты?
Лучаты фыссынц, фӕлӕ... Фӕлӕ?
Фӕрсгӕ нӕ кӕнынц.
Фӕлӕ фарст ноуынам. Нӕ?
Нӕй. Нӕй, фӕлӕ фарст нӕй. Пайдайаг ӕрмӕг. Йемӕгӕйтмӕ, кӕд уӕ зӕрдӕмӕ фӕцыдис нӕ ӕрмӕг, кӕд дзы уыдзы исты пайда фӕци, кӕд дзы исты хицӕн райстат, уӕд нын тынг ӕхсызгон у, уӕд нымайдзыстӕм мах ныхас ӕххӕстгондыл, нӕ куыст пайдайагыл. Уӕ хорзӕхӕй, кӕд ӕм ӕцӕгӕйдӕр исты фарст сӕвзӕра, уӕд ӕй зонут, кӕм агургӕ стӕм, уый, ӕхсар дӕр ӕмӕ ӕз дӕр. Фысгӕ нӕм кӕнут, дзургӕ нӕм кӕнут, ӕмӕ нӕ бон цас уа, уыйбӕрц дзуапп раттыныл нӕ фӕфӕстиат уыдзыстӕм бузнывон
тынг хорз